Mae cemegwyr dadansoddol a gwyddonwyr fforensig yn cynnal profion cemegol i adnabod sylweddau anhysbys. Gellir cymryd y rhain o ardaloedd sy'n cael eu hymchwilio, fel carthffosydd neu leoliad trosedd, a mynd â nhw'n ôl i'r labordy i'w dadansoddi. Gall cemegwyr cynhyrchu hefyd gynnal profion cemegol ar hap fel rhan o broses rheoli ansawdd wrth gynhyrchu sylweddau. Rydw i'n mynd i wneud tri arbrawf byr y gellir eu defnyddio i adnabod ionau. Cofiwch, pan fydd yr atom neu foleciwl yn colli electronau o gwefr negatif, Mae'r ion yn bositif. Pan fydd yr atom neu foleciwl yn ennill electronau a gwefr negatif, mae'r ion yn negatif. Unwaith y byddwch chi'n gyfarwydd â'r profion hyn, bydd gennych chi becyn cymorth i'ch helpu i adnabod sylwedd anhysbys mewn labordy. Yr arbrawf cyntaf yw prawf fflam, sy'n cael ei defnyddio i adnabod ionau metel. Rydyn ni am weld lliwiau llachar yma, Felly mae hyn yn gyffrous yn weledol. Mae'r ail brawf yn defnyddio sodiwm hydrocsid i adnabod aionau positif. Ac yn olaf, byddwn yn cynnal grŵp o arbrofion i adnabod aionau negatif gan gynnwys carbonadau, sylffadau a haliadau. Felly, beth am ddechrau gyda phrofion fflam? Mae pob eion metel yn dangos lliw fflam gwahanol. Felly, os ydym yn gwybod beth yw lliw fflam pob ion metal, gallwn ddefnyddio'r wybodaeth honno i adnabod ion anhysbys. Mae sesiwn ymarferol heddiw yn ymwneud ag adnabod y lliwiau hyn, felly mae gennym ni'r hydoddiannau halwyn sy'n cynnwys yr ionau metal mewn poteli wedi ei labelu. Mae sawl ffordd wahanol o gynnal prawf fflam. Heddiw, rydw i'n mynd i ddefnyddio'r dull splint pren, ond gallech ddefnyddio gwifren nicrom. Mae'r ddau ddull yn gweithio'n dda. Mae'r sblintiau pren wedi cael eu socian mewn dŵr distyll am 24 awr cyn yr arbrawf hwn. Mae hynny'n holl bwysig. Peidiwch byth â chynnal yr arbrawf hwn gyda sblint sych. Gwisgwch eich cyfarpar am ddiffyn y llygaid. Rydw i wedi pylu'r goleuadau ac rydw i'n mynd i newid y llosgydd bynsen fel fod y fflam las yn rhuo. er mwyn i ni allu gweld y lliwiau llachar yn gliriach. Rydw i'n mynd i ddechrau drwy brofi'r splint wedi ei ddipio mewn dŵr distyll. Mae hyn er mwyn i ni allu gweld pa liw fflam y gawn pam nad oes ïon metel yn bresennol. Rydw i am ddal y splint yn ysgafn, drost fflam y llosgydd bensen. Dydw i ddim yn gallu gweld unrhyw liw yn y fflam yma. Felly, beth am ddechrau'r profion fflam? Rydw i'n mynd i ddechrau gyda lithiwm. Unwaith eto, rydw i'n mynd i ddal y sblint yn ysgafn drost y fflam yn llosgi'r bensen, ac arsylwi ar y lliw. Allwch chi weld lliw coch yn y fflam? Rydym yn galw hyn yn rhyddgoch, ac fe welwch pam mewn munud. Nesaf, rydw i'n mynd i brofi'r ionau potasiwm. Dyma'r un anoddaf i weld. Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu gweld fflam lelog. Yn awr, rydw i'n mynd i brofi'r ionau calsiwm. Unwaith eto, gallwn weld lliw coch, ond y tro hwn, mae'n goch oren. Dyna pam mae angen i ni fod yn fanwl iawn wrth ddisgrifio lliw fflam, lithiwm a chalsiwm. Yn awr, rydw i'n mynd i brofi'r ionau copr. Waw! Edrychwch ar y lliw gwyrdd hyfryd yna. Yn olaf, byddaf yn profi ionau sodiwm. Gallwch weld lliw melyn oren llachar iawn yn y fflam. Gadewch i ni edrych ar liwiau'r fflam unwaith eto. Yn awr, rydym am symud i'r prawf sodiwm hyderocsid. Dyma'r prawf ar gyfer ionau positif mewn hydoddiant. Byddaf yn gwneud y prawf hwn ar raddfa micro. Fodd bynnag, gellir cynnal yr arbrawf ar raddfa fwy, gan ddefnyddio tiwbiau profi safonol. Yn yr arbrawf hwn, y tabl canlyniadau yw lle mae'r arbrawf yn digwydd hefyd. Yn gyntaf oll, Rydw i'n mynd i wisgo fy ngoglau. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu dau ddiferyn o sodiwm hyderocsid i bob blwch yn y tabl canlyniadau. Cadwch pethau'n daclus, fel nad ydych chi'n drysu'r canlyniadau. Cyn i ni ychwanegu'r hydoddiannau aionau positif, meddyliwch pa aionau sy'n bresennol yn y hydoddiant sodiwm hyderocsid. Cofiwch, mewn hydoddiannau dyfrllyd, mae moleciwlau dŵr yn bresennol hefyd. yn ogystal â'r sylwedd sydd wedi hydoddi ynddo. Yn awr, rydym am ychwanegu dau ddiferyn o bob hydoddiant ionau positif ar yr hydoddiant sodiwm hyderocsid. Arsylwch yn ofalus, ac ysgrifennwch yr hyn rydych chi yn ei weld. Rydw i'n mynd i ddechrau gyda'r ionau positif haearn, 2. Rydw i'n gallu gweld bod adwaith wedi digwydd, a bod allthdodyn gwyrdd wedi ffurfio. Ystyriwch yr ionau sy'n bresennol yn y ddau hydoddiant. Mae metel hyderocsid anhydawdd wedi ffurfio. Haearn hydrocsid yw'r allflodyn gwyrdd hwn. Gallwn gyfnodi ein harsylwadau mewn tabl canlyniadau. Rydw i yn awr yn mynd i weithio fy ffordd drwy'r hydoddiannau ionau positif. Wrth i chi weithio, ceisiwch feddwl am beth sy'n digwydd ym mhob adwaith. Rydw i'n mynd i ddechrau gyda hydoddiant haearn 3. Mae haearn 3 yn wahanol i haearn 2 oherwydd mae haearn tri, wedi colli tri electron yn hytrach na dau electron. Byddwch yn ofalus wrth i chi ollwng y diferion ar y papur, nad ydych chi'n colli dim ohono. Mantais yr arbrawf ar raddfa micro hon yw ei fod yn darparu ffordd arall o gofnodi'r canlyniadau cyn i mi symud ymlaen. Mae'n hawdd taro'r papur, felly, byddwn yn awgrymu eich bod chi'n tynnu llun ar eich ffôn a llunio'r tabl canlyniadau o'r llun. Nesaf,

Mae hyn yn rhoi prawf positif i ni o alwminiwm. Mae'n bosibl y byddwch chi eisiau tynnu llun arall o'ch canlyniadau yma, ond mewn gwirionedd, y cyfan y mae angen i chi gofio yw mai dyma prawf positif ar gyfer alwminiwm. Dyma'r hafaliad ar gyfer yr adwaith. Yn yr adran hon, rydym yn mynd i gynnal profion cemegol ar gyfer aionau carbonad, aionau sylffad ac aionau halid. Mae rhain i gyd yn aionau negatif. Yn ystod yr adweithiau, mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud arsylwadau gofalus a chofnodi eich canlyniadau mewn tabl canlyniadau, fel eich bod chi'n gwybod sut beth yw'r canlyniad positif. Yn gyntaf oll, mae angen i mi wisgo fy nghyfarpar amddiffyn y llygad. Rydw i'n mynd i ddangos y prawf am ionau carbon ad yn gyntaf. Rydw i'n mynd i roi dŵr calch mewn tiwb profi. Mae'n bosibl eich bod chi'n cofio ar gyfer beth mae profion dŵr calch, a gallu hyn roi cliw i chi am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu asid hydroclorig at fy hydoddiannau. Dyma fy hydoddiannau sodiwm carbonad, sy'n cynnwys ion carbonad. Rydw i'n mynd i ychwanegu asid at y tiwb profi cyntaf. Arsylwch beth sy'n digwydd. Gellwch weld swigod nwy'n ffurfio. Rydw i'n mynd i wneud hynny eto, ond y tro hwn, rydw i'n mynd i gasglu'r nwy gyda phiped. Rydw i'n mynd i fyrlymu nwy drwy'r dŵr calch. Dylech allu gweld bod y dŵr calch wedi troi'n gymylog. Mae'n bosibl y byddwch chi'n cofio mai dyma'r prawf nwy am garbon deuocsid. Felly, y prawf positif ar gyfer ionau carbonad yw y bydd carbon deuocsid yn cael ei gynhyrchu pan fydd asid yn cael ei ychwanegu. Gallwch gadarnhau mai carbon deuocsid yw'r nwy drwy ei fyrlymu drwy ddŵr calch. Mae angen i chi allu ysgrifennu hafaliad geiriau a symbolau. Yn awr, rydw i'n mynd i brofi am ionau sylffad. Dyma sodiwm sylffad. Rydw i'n mynd i ddechrau drwy ychwanegu ambell diferyn o asid hydroclorig. Nid oedd swigod, felly nid oedd adwaith. Felly, dim prawf positif ar gyfer aionau carbonad. Ond, roeddem yn gwybod hynny. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu hydoddiant bariwm clorid, dim ond ychydig ddiferion. Sylwch ar yr allflodyn gwyn. Bariwm sylffad yw hwn. Dyma'r hafaliad. Felly, y prawf positif ar gyfer ionau sylffad yw bod allwddodi'n gwyn yn ffurfio pan ychwanegir bariwm clorid. Yn olaf, rydym yn cyrraedd y prawf halid. Mae gen i sampl o bob hydoddiant mewn tiwbiau profi ar wahân. Rydw i am ddechrau drwy ychwanegu ambell ddiferyn o asid neitrig gwanedig i bob un. gyda ychydig o ddiferion arian nitrad i ddilyn. Arsylwch yn ofalus ar yr hyn sydd yn digwydd. Ym mhob adwaith, mae halid anhydawdd yn ffurfio. Os yw ion clorid yn bresennol, bydd allfddodi'n gwyn arian clorid yn ffurfio. Dyma'r hafaliad. Os oes ionau bromeid yn bresennol, byddwch yn cael allwddodi'n lliw hufen, ac ar gyfer ionau iodid, mae'n felyn. Defnyddiwch yr adnoddau ychwanegol gyda'r fideo hwn i'ch helpu i ysgrifennu hafaliadau geiriau a symbolau ar gyfer yr adweithiau hyn. Nawr ein bod ni'n gwybod sut mae cynnal profion fflam a phrofion cemegol ac yn gwybod sut beth yw canlyniad positif, rydym yn gallu defnyddio'r adnoddau hyn i'n helpu ni i adnabod sylweddau anhysbys. Er enghraifft, sut gallwn ni adnabod bod ionau yn bresennol yn y sampl dirgel hwn? Gan fod yr hydoddiant yn las, rydym yn gwybod ei fod yn gorfod cynnwys ion copr. Rydym wedi dysgu am ddau brawf y gallem eu defnyddio i gadarnhau hyn. Ar ôl adnabod yr ion positif, yna, bydd angen i chi weithio drwy'r profion am ionau negatif, nes eich bod chi'n cael canlyniad positif. Diolch am wylio, a mwynhewch eich arbrofion, ysbrydoli eich addysg a'ch dysgu!